Ɔyɛ baako ntsi ne som so yɛ baako. Wenndzi hɛn hwammɔ ɔdze ama ne kɔmhyɛnyi, Muhammad, sɛ yɛnnyɛ a yebedzi fɔ.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agyedzifo, ah, Muhammad Ntsei no, yeehyia bio wɔ dwumadzi a Ahmadiyya Muslim Mission ahyehyɛ a wɔato ne dzin Islam in Perspective. Ndɛ Nyame adom ara no, ɔyɛ ɔpanyin baako a mɛtaa menye no twetwe nkɔmbɔ a wɔfrɛ no Ustaz Ismail Edubɔfoɔ. Ustaz Akwaaba! Yeah, yeah. Yo, agyidzifo, ndɛ menye no bɔtwetwe nkɔmbɔ afa kasa bi a Muslimfo wɔato ne dzin dɛ Dajjal. Dajjal no, ɔyɛ baadze.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu. Eh, Dajjal no ɛyɛ Arabic kasa mhm. a ɛfiri Arabic kasapɔ a ɛsɛ Dajjala. Dajjala no n'asekyerɛ tiawa ne sɛ obi a ɔdaadaa obi. Kyɛ sɛ mm. obi a ɔyɛ daadaafoɔ. Daadaafoɔ, okay. Enti sɛ wohwɛ Arabic dictionary mu a, wɔama meanings anaasɛ nkyerɛaseɛ bebree.
Ɛmu baako ɔse ɔyɛ kazaabun. Ɛno nso yɛ Arabic kasa. Yɛka sɛ obi yɛ kazaab a, kyerɛ sɛ obi a ɔnka nokorɛ koraa. Kyerɛ sɛ yɛbɛka sɛ staunch liar. Kyerɛ sɛ ɔyɛ very very very serious liar. A kyerɛ sɛ, ɔno no, ɔmpɛ nokorɛ. Sɛ nokorɛ nam nifa a, na ɔnam bonkum. Sɛ nokorɛ nam apueɛ a, na ɔno, ɔnam atɔeɛ. Baabi a nokorɛ nam no deɛ, ɔno, ɔmfa hɔ koraa. Enti, ne din baako pɛ a ɛdi kan paa no no. Ɛna afei, wɔnom asa akyerɛ yɛn sɛ, obi a ɔtumi tu kwan tenteenten na Otu kwan no a, baabi a ɔnam biara nso so no, wokotwam wɔ hɔ a, wobɛhu ne ho nsunsuansoɔ wɔ hɔ. Eh, sɛ wohwɛ te sɛ eh, aborɔfo bɛ colonise yɛ a, wɔn bɛdi yɛ so a, wɔn kɔ no, na wɔn su ne wɔn ban no bi aka yɛ so. Nti wobɛhu sɛ na asɛ yɛ, yɛ, yɛ sɛdeɛ yɛsi yɛhyɛ yɛn ataade ne mpo kasa a na wɔka no nyinaa no, na yɛn nso so yɛnya bi. Enti ɛno no, ɛtumi gyina hɔ ma Dajjal. Wobɛnya no wɔ Arabic dictionary mu. Ɛna obi, ɛno nso wɔn asa akyerɛ ase sɛ affluence. Obi a ɔwɔ sika paa, Dajjal no, ɔwɔ sika paa anaasɛ agyapadeɛ paa.
Owieɛ, wealth.

a Ɔkɔmhyɛni Kronkron Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wakyerɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ Dajjal no osi teɛ, nsɛnkyerɛnne a yɛhu no yɛbɛhu no wɔ Dajjal no ho, ɛna afei sɛdeɛ Dajjal no ne ho hu si teɛ. Baako, ɔse, Wa an Imran ibn Hussein qala sami'tu Rasulallahi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Ma bayna khalqu Adam Ila kiyam ila kiyamat kiyam saati amru akbar min min adajjal. Ɔse saa asɛm yi onipa bi a yɛfrɛ no Imran ibn Hussein ana ɔka sɛ ɔte firi ɔkɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔ sɛ ɛfiri sɛ Nyankopɔn bɔɔ ɔkɔmhyɛni a yɛfrɛ no Adam ɛde kɔsi mmerɛ a atemmuada bɛba no adbɔdeɛ biara ni hɔ a waba wiase a ne ho ohu na ne ho nsɛm ehu a ɛbɛkyɛn dajal no. Mm.
Okay, Ana, ansa na meba. Mm. Ansa na wɔkɔ do no. Yɛnhwɛ dajal na esɔ eh, Arabfo ɔmo kasa. Mm. Na yɛmfa no dɛ eh, akyerɛkyerɛ mu mm. dajal ne su na no yɛate dɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ ɔdaadaafo. Yeah. Na sɛ yɛde bi a eh, kasa ko Anaa dɛ ebien, sɛ yɛdze kyerɛw anaaso dɛ yɛ yɛ yɛ yɛto ne dzin Dajjal no a, yɛbɛkyerɛ ase dɛ yɛaba Ɛɛ, deɛ meka a wɔnom a wɔnyɛ Muslimfoɔ bɛhu no yie pa ara yɛ biribi a yɛfrɛ no Antichrist. Okay.
Sɛ wohwɛ Bible mu nso so a, yɛwɔ nsɛm bi wɔ wɔ mu a ɛkyerɛ sɛ obi bɛba a yɛfrɛ no Antichrist. Okay. Yɛka sɛ anti biribi a ɛno yɛ borɔfo. Kyerɛ sɛ, obi a ɔno nso so no, otia adeɛ no. Ɛte sɛ deɛ nkyerɛaseɛ no a Arabic Dictionary de ma fa Dajjal ho sɛ ɔyɛ torofoɔ no. Ɔno no, ɛno Christ no nkyerɛkyerɛ gyina nifa, ɛna ɔno nso so no nkyerɛkyerɛ no, ɔde abɛgyina bonkum. Ɛna ne mmienu nyinaa yɛ dɛn? Ɛremuvu kɔ. Enti, sɛ wohwɛ mu paa deɛ a, na ɛkyerɛ sɛ obi a ɔtan nyamesom pa. obi a nyamesom pa gyina hɔ no ɔno no ɔmpɛ okay nti kɔmhyɛni no ɛsɛ ka bio no ɔse nti na kyerɛ sɛ mefa na dajjal no sɛ yɛkyerɛm tiawa a ɛbɛka da ɔyɛ antichrist yes okay kɔdo nti ɔse there has not uh, deɛ di kan a mekae no ɛfiri muslim nwoma a yɛfrɛ no muslim mu ɛna deɛ tɔ so mmienu a meka kɔmhyɛni sɛ hadith muslim hadith muslim okay

ɛfiri ɔkɔmhyɛni a yɛfrɛ no noa so mhm. abɛsi ɔno kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam so no kɔmhyɛni biara ni hɔ a waba a wantu n'akyidifoɔ fo amfa fitna mhm. broni sɛ basaba disorder basabasayɔ a dajal no ɔde bɛba mhm. kɔmhyɛni biara ni hɔ a wantu n'akyidifoɔ fo amfa ne ho ɛna kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ na me nso so Muslimfoɔ meetu mo fo afa ne ho. Dajjal no wohwɛ sɛdeɛ nkyerɛkyerɛmu a Arabic dictionary no de ama yɛn ɛne nsɛm a ɛwɔ wɔ hadith mu ɛne nsɛm a ɛwɔ wɔ nyame nwoma ahodoɔ mu a ɛfa saa Dajjal ne ho a mhm. na wode toto kɔmhyɛni asɛm wei sɛ a ɔka no ho a na wotumi sɛ ampa Dajjal no basabasayɛ a ɛbɛ wiase no Ɔno ne deɛ, anaasɛ basabasayɛ a aba wiase no, ɔno ne deɛ no ɛdi mu kyɛn abɔdeɛ biara, anaasɛ ɛso kyɛn abɔdeɛ biara. Hmm. Ɔno ne basabasayɔ no, hmm. ɛso kyɛn abɔdeɛ biara a yɛntumi mfa ntoto obiara deɛ ho.
Dabi, ɛndi mu, hmm. ɛnde ɛndi mu koraa. Nti, sɛ yɛhwɛ mu a, kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔmaa yɛn nneɛma ahodoɔ bi a yɛhunu a Yɛde bɛhunu sɛ wei na ɛyɛ Dajjal. Na ɔse, deɛ ɛdi kan no, mmerɛ a na kɔmhyɛni ɛrekasa afa Dajjal ho no, Dajjal no nso yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛsa afa Imam Mahdi alayhi salatu wasalam no ne mmayɛ ho. Saa?
Nti, mmerɛ a Imam Mahdi no ɛbɛba no, saa mmerɛ no nso na Dajjal no ɔno wahyɛ n'adwuma ase dada. Okay. Nti, Kɔmhyɛni kan yɛ amanne bae sɛ ɛyɛ Imam Mahdi no, ɔno na ɔbɛba abɛkum Dajjal no.
Na mɛka ne ho nsɛnkyerɛnne no kakra. Ne ho nsɛn. Ansa na bɛka ne ho nsɛnkyerɛnne no, yɛn nuanom bi mu wɔkyɛ dɛ Dajjal no ɔyɛ aboa bi a ne ho yɛ hu paa na ɔba so kora mpo a gyama n'aniwa baako na ne ho nkeka ho na adeade. Na Ɔyɛ aboa yi a ɛɛ Ahmediafo so ɔno nso wɔkyɛ dɛ Mirza Ghulam Ahmed waba hmm. na dagyaa no wɔaku no anaa hɔ baabi so se ɔno na ɔdze basabasayɛ ɔbaba basabasayɛ nso so so ebi wɔ ɔfɛn sɛ yɛ mmere do hmm. na ɔbɔku no wɔ he ɔdze ka mepɛ dɛ ɛkyerɛ ma ne su te nsɛnkyerɛ dɛ ɛfa ɔyɛ dagyaa
no dagyaa no mhm.

a sɛ wofa no traa saa a wo koraa wobɛka sɛ ah na asɛm wei deɛ ɛyɛ dɛn na kɔmhyɛni koraa wɔkaa saa but wodwene ho kɔ akyiri a ɛbɛmu ahunu sɛ ah na kɔmhyɛni ɔka nyansasɛm paa na akyerɛ mm. ebi ne sɛ kɔmhyɛni kronkron muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔse dajal no mhm. n'ani nifa no mhm. abɔ

Asɛm no ne sɛ yɛse Dajjal no ɔyɛ kazab no ɔyɛ daadaafoɔ ɔyɛ torofoɔ. Okay.
Ɔyɛ obi a adeɛ a ɛyɛ nyamesom pa no nyamesom pa no ɔno no ɔtan nyamesom pa. Mm. Enti adeɛ a ɛyɛ nyamesom deɛ ɔno no ɔnhwɛ mu koraa. Mm. N'ani nifa no a abɔ no ɛno no. Mm. Adeɛ a ɛyɛ nyamesom pa a ɛyɛ ade papa no ɔno no ɛhɔ deɛ ɔnhwɛ hɔ. na mmom adeɛ a ɛyɛ wiasesɛm no ewiase no ɛhɔnom na ohun yie paa nti nneɛma akɛse akɛse akɛse a ɛboa yɛn wɔ wiase deɛ obetumi ayɛ na mmom nyamesom mu nkyerɛkyerɛmu a ɛyɛ asɛm ketewaa bi no na ayera no ɛna afei ɔde nneɛma ahodoɔ bi a ɛne nyamesom nkyerɛkyerɛ no ɔde nneɛma ahodoɔ bi a ɛbɛba abɛsi hɔ a kyerɛ sɛ ɛne ne bɔ abira totally mm. emu emu bi ne sɛ mhm. nyankopɔn abɔdeɛ mu nhyehyɛeɛ ne sɛ bɛrima mhm. ɔne ɔbaa ana ɛnware na nka wɔn ayɛ dɛ wɔn mu ahyiam mhm. nanso so wobɛhunu na nkyerɛkyerɛ bi aba sɛ daabi bɛrima ne ne yɔnko bɛrima da a na ɛyɛ mm. Ɔbaa ne ne yɔnko ɔbaa daa nnɛyɛ. Wei no, ɛne Nyankopɔn nhyehyɛeɛ no, ɛbɔ abira koraa. Dajjal no ho nsɛnkyerɛnne baako no no. Ɛɛ, kɔmhyɛni no, ɔreka no, ɔse, saa ne left eye no, a ɛno deɛ ɛhunu adeɛ no, n'ani benkum no, ɛno no, ɔse, ɛhunu adeɛ ama ne ba sɛ, mpo asase akoma mu koraa mpo no, ɛbɛhunu deɛ ɛhyɛ hɔ. Hmm. Okay. Deɛ ɛka ho biem ne sɛ, kɔmhyɛni kaa sɛ Dajjal no ne moma so ha no, yɛatwerɛ letters mmiɛnsa bi. Kaf, fa, ra. Kafara. Nti yɛka sɛ kafara akyɛ sɛ disbeliever. Obi a ɔngye Nyankopɔn asɛm nni. Na kɔmhyɛni kaa yɛ no ɔsaa de store ɛsɛ ɔso sɛ Saa atwerɛdeɛ no a yɛatwerɛ no wɔ hɔ no, Muslimni anaa gyidini a ɔnim akenkan koraa mpo no, ɔhunu yɛ a ɔbɛtumi akan. Saa.
Na adeɛ no nim akenkan. Na bɛsi dɛn? Wɛɛ dɛn na wakan.
Deɛ kɔmhyɛni ka kyerɛ yɛn ne sɛ, mhm. obi a ɔyɛ gyidini no, ɛnam sɛ yɛde gyidie no atete no no, mhm. sɛ wakɔ sukuu dɛ o, sɛ ɔnkɔ sukuu de o sɛ ɔnim akenkan o sɛ ɔnim akenkan o so ɔhunu nkyerɛkyerɛ a ɛne nyamesom nkyerɛkyerɛ bɔ abira a ɔhu yɛ a ɔbɛhu nti saa kasa kafara no a yɛatwerɛ no wɔ ne moma so no ɛno no ɛkyerɛ yɛn ekuo koro a ɛyɛ dajal no na wohwɛ Quran no mu a Quran no nso so ama yɛn saa kuo no

So ho? Ɛna Onyankopɔn asa aka no wɔ Qur'an wɔ se, Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Nkurɔfoɔ a wɔn asɛm ne sɛ Nyankopɔn no ɔyɛ baasa koro no. Mm. Saa nkurɔfoɔ no, mm-hmm. wɔn yɛ kafara, wɔn yɛ kafirifoɔ, wɔn yɛ nkurɔfoɔ a wɔn atie nyamesom nkyerɛkyerɛ. Mm. Enti Dajjal no ho nsɛnkyerɛnne baako no no.
Okay. Enti na kyerɛ sɛ didi kan n'ani nifa abɔ. na mmom n'ani bonkum na ehunu adeɛ. Ɛna ne moma so nso no, yɛatwerɛ kafara. Ɛna makyerɛw sɛ wɔnom a wɔn se Yesu yɛ Nyankopɔn no, wɔn na wɔn de wɔn abɔ abira wɔ nyamesom mu. Okay.
Ebiem, ɛɛ ɔkɔmhyɛni ne kan sɛ, mhm. Dajjal no, ɔbɛyɛ adeɛ bi. Na saa asɛm yi, ɛno ti na ayɛ na mɛka sɛ sɛ. Ɔbɛyɛ dɛn?
ɛno ntina na meka sɛ sɛ muslimfoɔ no fa asɛm no traa na sɛbi nyansa a ɛwɔ asɛm no mu no ɛbɛyera wɔn ɛfiri sɛ ɔse he will bring back the dead to life and again after killing him aberɛ a wɔkum wɔ no mm. ɔbɛtumi saa de waba nkwa mu dajal no eh. yɛn nyinaa so yɛnim sɛ sɛ obi ɛkum obi no mhm. ɛyɛ nyankopɔn nko a na saa tumi ni kura no mm. ɔno ne yɛfrɛ no almayit Ɔno nko ara na okum, ɛnna ɔno nko ara nso na ɔma nkwa. Onipa nkwa no, abɔdeɛ foforɔ biara ntumi nyɛ. Enti sɛ yɛregye atom sɛ abɔdeɛ foforɔ bi bɛba a ɔbɛtumi akum nipa na wasan ama nipa nkwa a, ɛnneɛ na yɛde Nyankopɔn abɔdin na ɛma no a ɛno nso ɛntumi nsi. Ɛno nti na yɛn nipa mpo no, sɛ yɛde Nyankopɔn din ɛreto a, Arabic mu no, na yɛde Abdul asɔ so. Yɛse, Eh, Abdullah, Nyankopɔn no a yɛfrɛ no Allah no, N'akoa. N'akoa. Okay. Enti sɛ Dajjal no reba abɛfa Nyankopɔn abɔdin deɛ a, ɛneɛ na asɛm no ebia na ɛnte saa, na mmom yɛn ne yɛfa no traa. Mhm. N'asekyerɛ ne sɛ, Dajjal no, ɔbɛtumi ayɛ mfidie a, saa mfidie no, yɛbɛtumi de ayɛ operation. Mm. Ɛnɛ, yɛtumi yɛ biribi te sɛ heart transplant. Yɛtumi yi obi akoma mhm. na akoma no yɛyi a wawu ne yɛde akɔ akɔsi obi deɛ so mhm. na nipa no watumi ayɛ dɛn asa anya nkwa enti sɛ nyankopɔn kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka kyerɛ yɛn sɛ dajal no n'adwuma a ɔbɛyɛ ni a na ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ sɛ nneɛma mfidie ahodoɔ a ɛreba a ɛrekyerɛ yɛn sɛ yɛtumi ɛyɛ kidney transplant Yɛtumi yɛ heart transplant, yɛtumi yɛ operation ahodoɔ, yɛtumi chlorofu obi na wawu anaasɛ wasɛ obi a wawu na yɛasaa ayɛ no operation na awie no na yɛanyane no. Ɛno ne kyerɛ sɛ saa nipa no, saa deɛ no akɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛkaeɛ no ɛna aba mu. Wei nso so ɛyɛ nkɔmhyɛ a na ɛkyerɛ yɛn sɛ mmerɛ bi bɛba a yɛbɛyɛ mfidie ahodoɔ a yɛbɛtumi de ayɛ asa yare akɛse akɛse a mpo onipa no a ɔda owuo kwan ano no mhm. yɛbɛtumi de saa mfidie no anya no no de naba nkwa mu mm. enti sɛ wofa asɛm no traa sɛ abɔdeɛ bi bɛba na wobɛtumi akum nipa na woasa anya ne nipa a mhm. wobɛtena hɔ atena hɔ atena hɔ abɔdeɛ bi ama na akɔ akɔyɛ te sɛ kɔmhyɛni asɛm no a wɔkae no amam mm. ɛnso so asɛm no ɛbɛɛ mu akyɛ ɛfiri sɛ saa berɛ yi adɔktafoɔ da so ɛyɛ heart transplant ne kidney ɛyi no nyinaa so na baabi a ɛma yɛhunu dagyaa no ne sɛ saa mfidie no ɛfiri aman a wɔnom nso so nsusu nkyerɛkyerɛ a yɛde kan de ama no afa dagyaa no ho no ɛfiri aman a wɔnom gyidie tete saa anom bɛyɛ saa mfidie no de aba Enti wohwɛ Europefoɔ a, ɛne Amerikafoɔ nom ne adeɛ a ɛyɛ akristofoɔ aman no a, wɔn nom na wɔn yɛ saa mfidie wei de brɛ yɛn. Mm. Mfasoɔ wɔ so ma yɛn deɛ, na mmom deɛ na kɔmhyɛni no de ka ma yɛahunu sɛ nsɛnkyerɛnne a ɛwɔ wɔn nom ho. Oh, okay.
Yo, ɛtiefo, am sɛ ɛɛ sɛ afei na asɔ wafiri no a ɛda to ha de a, na Ahmadiyya dwumadi a wɔato no din Islam in Perspective na etie. Nsɛm a yebuobue ho ɔno nye ɔyɛ Dajjal, na Dajjal no ɔno na Onua Ismail Edubɔfo ɔabɔtoa mu wɔ ha a menye no dzi saa dwuma no. Oetum ɔakyerɛ hɛn ase na nsɛnkyerɛdze ahorow a ɔfa ɔyɛ Dajjal no ho. Ntsi mekɔ na mekobisa no bio Ɛɛ, ɔse nsɛm bi wɔ hɔ a kɔnhyɛnyi kae a yɛn nuanom bi mu wɔafa no tra, ɔno na ɔkyerɛkyerɛ me nkyerɛ me. Ustaz, ɛɛ nsɛm biom, dɛ nsɛm biom na kɔnhyɛnyi kae a ɔno nso onnyi dɛ yɛfa no tra na mbom yɛhwɛ ma adze no tse, yɛdwen ho kɔ ekyi na yehu ma ɔtse bi ne ɛɛ bi na edzi nka ka kyerɛ dɛ ɛɛ heart trans transplant ebi so nye dɛ bi.
Ɛɛ nsɛnkyerɛnne no mede bɛyɛ mmienu o ɛresɔ so na asɛm foforɔ ɛwɔ hɔ no mm-hmm. yɛakɔ so mm-hmm. ebien kɔmhyɛni se he will cause the clouds to rain dajal no mm-hmm. ɔbɛtumi ama nsuo atɔ nsuo nso ɛtɔ nso nyankopɔn nko a na ɛtɔ nsuo nyankopɔn na wayɛ ne nhyehyɛeɛ sɛ mmerɛ wei nsuo bɛtɔ mmerɛ wei awia bɛbɔ enti abɔdeɛ foforɔ biara ntumi mma nsuo ntɔ ebiem ɔse it will travel the earth and tell the earth to grow its veg eh, vegetation ɔno ɔnam asase no so na waka akyerɛ asase no sɛ wo ma wo mfudeɛ mmra na asase no ama mfudeɛ no aba Ei, wei no nyinaa na Sɛ kɔmhyɛni na- na ne ho yɛ hu kɔmhyɛ- paa o. kɔmhyɛni ɛreka akyerɛ yɛn biribi a yɛfrɛ no irrigation sɛ yɛde mfidie bɛba a yɛbɛtumi de ama atwe nsuo mhm. de agu asase so mm. mmerɛ a ɔpɛ mpo aba no mm. yɛbɛtumi de agu asase no so ama asase no mfudeɛ no aba enti mmerɛ a na nka yɛ adwene yɛ sɛ saa mmerɛ wei deɛ asase no ɛntumi mfu mm. biribiara no yɛdua adeɛ a ɛnyɛ yie no ɛnam e, irrigation no nti no yɛbɛtumi adua biribi ama no ayɛ yie Weinom nyinaa so na ɛyɛ nkɔmhyɛ a kɔmhyɛni no de ka kyerɛ yɛn sɛ saa nneɛma wei no, mmerɛ bi bɛba a ɛbɛba. Okay. Ah, usas, um, asɛm no ɛho paa o. Eh, onua bi a befo kaa na nkɔmmɔdzi mu na ɔse wakɔ bea bi a wɔfrɛ hɔ Libya. Yeah. Na Libya no so ɔyɛ asase kɛsɛɛ. Yeah. Na ɔse kɔ ɔkɔ Libya no fiti January e- ekesi December. Yeah. Eh, eduadzewa a yɛfrɛ no eh, fruit bia nnyi hɔ a ne nnyɛ bi a ɔyɛ fresh. Dɛm aber no ɔse hɔ no kɔ eh, Libya hɔ no a wɔnnyi nsu na adze ntsi na mbom so wɔatum nsu kakra no a ɔwɔ hɔ no so woetum wɔayɛ wɔdze es wɔdze mfir na adze ayɛ ara ma etum nya ɔyɛ nduano eh, edziban no a anaadɛ nya ma nyame anoa no dadaw no etum dzi dadaw. Ɔno so asɛm no yɛɛ nwonwa papa. Na na wei no nyinaa nso yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛfa Dajjal no ho. Ɛna madi kan aka sɛ Dajjal no nso mmayɛ no, ɛno nso so yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛfa Imam Mahdi alaih salatu wa salaam ne mmayɛ ho. Imam Mahdi no a yɛn Ahmadiyyafoɔ yɛse waba a yɛagye no adi no, na Dajjal ne mmayɛ no ɛfa ne ho. So ho?
Enti Ɛno nti na ɛyɛ a na ɛyɛ yɛn nwanwa sɛ binom te hɔ ka sɛ Imam Mahdi ne mmaeɛ no. Efisɛ saa nneɛma wei a yɛbobɔ so yi nyinaa no, ɛbaeɛ akyɛ o. Ɛbaeɛ akyɛ paa. Enti sɛ wote hɔ na w'asɛm ne sɛ Imam Mahdi no ɔmmaeɛ a, na ɛwɔ sɛ wodwene ho mmienu mmienu. Paa. Ok. Ɛɛ Dajjal no, adeɛ baako nso so a ɛsan fa ne ho biom ne sɛ, Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ɔkaa sɛ Dajjal no ɔwɔ aboa bi mhm. te sɛ pɔnkɔ mm. na saa aboa no ɔtumi nante nsuo so Dajjal no Dajjal no aboa no pɔnkɔ no mhm. ɔtumi nante nsuo so pɔnkɔ nante nsuo ɔnkɔtɔ nsuo mu
na ɔnante nsuo no nso so a nsuo no ɛntumi mmem no Ei! Amem no ara na aduru bɛyɛ sɛ ne kotodwe. Saa? Ɛɛ.
Ɛnna gya na nso na ɔnkɔ nsu no akyiri o. Na ɔse. Anaa abɛn nsu. Ɔso ɛpo.
Ɛpo. Ɔnam ɛpo so. Na ɔso ara ma ne ba sɛ yɛtumi de nneɛma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ soa no ma no yɛ yie. Ɛma nnipa mpempempempem nso tena ne mu ma no yɛ yie. Na nso na ɔyɛ ship.
ɛna watwa ne ti ama me ɛna nti bisa mo eh, mo baza hi kura po watwa ne ti ama me watwa ne ti ama me ɛnso awerɛhosɛm ne sɛ eh. muslimfoɔ no da so te hɔ ɔtwɛn sɛ yɛbɛnya pɔnkɔ bi ɔnam nsuo so
a yɛtumi de no nneɛma soa no na nnipa nso kɔtena ne mu ɛbɛyɛ dɛn na yie Kɔmhyɛni. Wɔde nneɛma no bɔ soa no. Saa. Na ɔnam nsu no do. Na nnipa nso te ne mu.
Ne nnipa nso aka te ne mu. Kɔmhyɛni hyɛ nkɔm afa ah, adeɛ a yɛfrɛ no ship ho. Ah, ah,
Pɔnkɔ no, ɔbɛkɔ akɔtena no soro anaa ɔbɛkɔ akɔhyɛ no mu. Ɔse yɛde nneɛma, kɔmhyɛni kan sɛ yɛde nneɛma no bɛsoa no. Na hmm. nnipa nso atena ne mu. Ne mu. Saa.
Na ɔbɛkunu no wakɔhyɛ no mu anaa ɔbɛtwa hɔ baabi na ɔbɛkunu. Ɛno no deɛ gye sɛ Muslimfoɔ no ka kyerɛ yɛn. wɔnom a wɔfa asɛm no traa no ɛno nti na medii kan kaa sɛ sɛ asɛm no mm. sɛ wofa nkɔmhyɛ no mm-hmm. na sɛ wofa no traa mm. ɛbɛma sɛ bi nyansa wɔ mu no mm. ɛbɛyera wo ɔse abɔdeɛ bi bɛba mm-hmm. saa adeɛ no ɛbɛba no yɛbɛtumi de nneɛma mpempem asoa no na yɛde soa no a nnipa nso atena ne mu na ɔde wɔn atu kwan afiri nsuo no ano akɔ nsuo no ano Mm. ɛno na wankasa wode asi so sɛ ɛneɛ na ɛyɛ ship ɛti mm. sɛ ship aba na asɛm no akɔmhyɛni kaeɛ no mm-hmm. ɛno ara na ship no ɛyɛ a na wɔ sɛ wote aseɛ sɛ na kɔmhyɛni mohammed salallahu alaihi wasallam no a ɔmmɔ ne tiri mu nkasa no mm. na nyankopɔn ayi akyerɛ ne sɛ yɛbɛnya biribi a yɛfrɛ ne ship
ɛbiem mm-hmm.
ɔse saa pɔnkɔ no a mm-hmm. Ɔtumi nante asase so. Pɔnkɔ na ɔnante nsuo. Ɔnante nsuo so no. Ɔtumi saa nante asase so. Mm. Na asase no so no. Hmm. Mm. Ɔnam so a ne mu no. Mm. Yɛbɛbie ne mfim na nnipa atumi awuram akɔtena ne mu. Wow. Na Ne mu no, ne yafunu mu hɔ no, nkonnwa sisi mu a kyerɛ sɛ wotumi kɔtena mu ma wo ho tɔ te sɛ deɛ yɛte akonnwa yi mu a yɛn ho atɔ yɛ kama yi. Na nkanea nyinaa nso so wɔ ne yafunu mu hɔ. Ɛna afei saa pɔnkɔ no nso n'aduane a odie yɛ egya. That's right.
Wei nyinaa kɔmhyɛni aka o. Mm. Muslimfoɔ no te hɔ a ɛretwɛn sɛ yɛbɛnya pɔnkɔ bi a ɔdi gya. na yɛtumi bie ne mfim na nnipa kɔtenam na ɔfiri kanea nso so wɔ ne yam na wɔfiri baabi ɛkɔ baabi hmm. saa sɛ hu ɛbɛyɛ da yie na kɔmhyɛni ka kyerɛ kaa hmm. train hmm. ana ɔka kyerɛ yɛn sɛ very good ɛno na Quran no nso so aka sɛ mmerɛ bi bɛba a yɛbɛgyae pɔnkɔ a wanyinsɛn abosome du ɛ ɛfunu mu a wanyinsɛn abosome du na yɛgyae no a na kyɛ sɛ yɛyɛ dɛ yɛnya adeɛ foforɔ a ɛbɛtumi ɛbɛhyɛ anan a ɛbɛtumi de atu kwan ntɛntɛm ɛne ɛɛ kwan tenten bebree akyɛn saa afunu mu no nti saa berɛ no na kɔmhyɛni ne ɛhyɛ nkɔm afa kaa ɛne train ɛho. Baabi koraa de kɔmhyɛni se sɛ ɔbɛtu a mhm. sɛ ɔbɛfiri baabi a ɔgyina no a mhm. ɔse ɔwɔ buroni sɛ stoppages baabi a yɛgyina mhm. yɛ ha yɛ se bar stop ɔwɔ bar stops nti sɛ ɔfiri bar stop baako ɛkɔ different one a ɔbɛ ɔbɛka to dwa ɔbɛ ɔbɛnan so sɛ merebɛkɔ. Nti sɛ wahwɛ train a, sɛ train ebetu a, ɛbɔ abɛn mm. fɛs na nanka train wɔ Ghana ha sei no. Mm, ɛbɔ abɛn pum. Mpo kaa koraa mpo no, sɛ kaa ebetu a, bɔ abɛn pipim mm, pipim. Ansa na atu. Kaa ɛte ɛyi mfoni nyinaa dɛ. Good. Nti na wei nana kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔka kyerɛ yɛn. Ebiem kɔmhyɛni se Dajjal no ɔwɔ anomaa bi. Saa anomaa no, ɔtumi tu fa wiem. Saa anomaa deɛ yɛnim sɛ ɔtu fa wiem dada. Na ɔno nso so no, nnipa tumi kɔtena ne mu. Ɔno nso so no aduane a ɔdi yɛ gya. Na ne nan baako si apueɛ, mhm. baako nso si atɔeɛ. Ustaz, fam so ha, asɛm no ayɛ me daa ma nanso yɛn mmerɛ no yɛn mmerɛ no saa anomapɛko no mm. bɛkyerɛ ase wɔ eh, berɛ pam ah, ɛtiefo Am sɛ ɛɛ kasa a Kɔnhyɛnyi Krɔnkrɔn Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ɔ ɔkãe anaa so dɛ nkɔmhyɛ a ɔhyɛɛ too hɔ dɛ Dajjal bi bɛba a, sɛ yetwa no tsiaw a, n'asekyerɛ ara nye dɛ Antichrist no. Ɔno na Nyame adom ara no ɛɛ Ustaz Ismail Edibɔfo ɔnye hɛn dzi dɛm ɛɛ nkyerɛkyerɛmu no. Owiei, yɛbɔtoa do wɔ ber a ɔreka dɛ anomaa bi so ɔno so ka ho a ɔno so odzi gya, naaso yɛbɔhwɛ anomapaakun no. Ntsi bɔ mbɔdzen ara dɛ ber nyina no ebegye egua na atwɛn hɛn na etsie Islam in Perspective a Ahmadiyya Muslim Mission ahyehyɛ a ɔdze nkyerɛkyerɛmu a ɔtɔ asowa mu, ɔtɔ adwen mu na ɔdze ba. Sɛ itsie so na sɛ Bere nyinaa no sɛ nneɛma bi na wonntse ase a, bɔ mbɔdzen dɛ ebɔkɔ Ahmadiyyafo w'akakye biara a ɔbɛn wo, anaa so dɛ numbers a ihu no wɔ ɔyɛ mfidie yi n'ase ɔno so wobotum afrɛ hɛn, anaa so dɛ e-mail a no so yedze agu ase no so no so wobotum akyerɛw na asɛm bi a ɔhaw wo biara no so ibisa. Yebegya ber na yɛakyerɛkyerɛ mu ama wo.